Kultant issib min jgħidlek, ma nafx fejn aqbad infittex fil-Bibbja, jew tgħidilhom aqraw il-Vanġelu ta' San Mark, San Mark fejn qiegħed, jew xi profeta, dak fejn issibu. Il-Bibbja hija mqassma b'mod ordnat b'mod loġiku ħafna u biżżejjed l-ewwel nett nifhmu l-żewġ partijiet prinċipali tagħha, hemm it-Testment il-Qadim li ġiet għandna mingħand il-poplu Lhudi b'mod partikolari, u mbagħad hemm ukoll il-Testment il-Ġdid li hija l-ġrajja ta' Ġesù u kif Ġesù wettaq il-wegħdiet u wassal għall-perfezzjoni dawn il-wegħdiet li Alla kien tana fit-Testment il-Qadim. Testment il-Qadim kien kollu tħejjija għall-miġja ta' Ġesù. Issa, il-mod kif inhu organizzat nibdew bit-Testment il-Qadim. L-iktar parti importanti għall-poplu Lhudi kienet l-ewwel ħames kotba, ġifieri ktieb ta' Ġenesi, Esodu, Levitiku, Numri u Dewteronomju. Dak għaliex jissejjaħ il-Pentatewku, ġifieri hija ħames kotba, Pentatewku, il-pedament il-bażi fejn Alla Jidħol l-ewwel nett hemm il-ġrajjiet tal-ħolqien, hemm l-istejjer tal-patrijarki fl-ewwel ktieb u mbagħad fil-erba' kotba ta' wara hemm il-ġrajjiet kollha li għandhom x'jaqsmu ma' Mosè, mit-twelid tiegħu sal-mewt tiegħu. U mbagħad wara dik tibda sezzjoni oħra, wara dawk il-ħames kotba, tibda sezzjoni oħra ta' kotba, ngħidulhom kotba storiċi, illi daw jibnu fuq il-Mulej kif wara li daħħal, kif daħħal il-poplu tiegħu fl-art imwiegħda, Beda jimxi magħhom matul is-sekli sakemm wasal ftit qabel il-miġja ta' Ġesù, jiġifieri naslu sal-kotba ta' dawk imsejħin il-Makkabej li nkitbu tard, xi żewġ sekli qabel Kristu. Hemmhekk hemm il-ġrajjiet kollha li għandha toffrilna l-Iskrittura, fil-dawn il-kotba storiċi. Però wara l-kotba storiċi li jħarsu lejn il-passat, tiġi l-parti li titkellem biex ngħidu hekk fuq il-preżent, li tgħinna biex anke aħna niffokaw iktar fuq kif nimxu fil-preżent. Ngħidu l-kotba sapjenzjali, dawn huma l-kotba bħal pereżempju l-ktieb tal-Proverbji, jew il-ktieb ta' Ben Sira, jew il-ktieb ta' Ġob ukoll, jew il-ktieb ta' Kohelet. Dawn huma kotba li, u l-ktieb tal-Għerf ovvjament, li jgħinuna biex nagħmlu għażliet tajjeb fil-ħajja. Hemm imbagħad il-kotba l-oħra L-istess fit-Testment il-Qadim illi did-darba jippuntaw lejn il-futur. Dawn huma l-kotba profetiċi. Ġifieri l-profeti ma kienx ir-rwol tagħhom li jqogħdu jħabbru l-futur imma naraw illi fil-kliem tagħhom hemm tħejjija b'mod speċjali għall-persuna ta' Ġesù u għall-ġrajjiet tat-Testment il-Ġdid. Ġifieri Għandek il-pedament li huwa l-Pentatowku u mbagħad għandek kotba storiċi li jħarsu lejn il-passat, kotba sapjenzjali tal-għerf biex jgħinuna nimxu fil-preżent u l-oħrajn tal-futur li jippuntawna lejn il-quddiem. It-Testment il-Ġdid huwa mqassam xi ftit jew wisq bl-istess ordni, fis-sens li l-ewwel bħala pedament għandna l-erba' Vanġeli, Mattew, Marku, Luqa u Ġwanni. Dawn huma l-ġrajja ta' Ġesù, ġifieri jekk trid parabbola, jekk trid tara l-mirakli ta' Ġesù, Hemmhekk titfittex. U mbagħad wara dawk hemm il-parti storika li tirrakkontana x'ġara fil-passat li huwa propju l-ktieb tal-Atti tal-Appostli għaliex dan jispjegalna l-ewwel ġrajjiet tal-Knisja, x'ġara fil-Knisja b'mod speċjali l-Appostli u anke San Pawl, il-ġrajjiet kollha sakemm wasal Ruma San Pawl. Dak l-Atti tal-Appostli jħares lura. Imbagħad, biex ngħidu hekk, dak li jgħinna fil-preżent huma l-ittri kollha ta' San Pawl, Ukoll anke dawk l-ittri l-oħrajn ta' Pietru, ta' Ġwanni, ta' Ġuda, u nsibu diversi ta' Ġakbu, dawn l-ittri jgħinuna biex naraw kif għandna nimxu fil-ħajja tal-lum b'mod skont il-Vanġelu prattikament. U mbagħad jibqa' ktieb wieħed, il-ktieb tal-Apokalissi li nsibuh fl-aħħar, li mhux faċli biex tifhmu però jirrakkonta ġrajjiet li għad iseħħu fil-futur. Jiġifieri, il-Bibbja hija mqassma b'dan il-mod, li mhux mhix komplikata imma biżżejjed li wieħed anke jiftaħ l-elenku fuq quddiem, il-lista twila u jipprova jara s-sezzjonijiet differenti. Minn hemmhekk diġà tieħu ħjiel tal-ordni kollha tal-Bibbja.